заман бер ил белән хатын торган һәм бер кәҗә берлә бер сарык асраган әйтә бер сиңа әйтәм карчыккаем тыңла әле Дөньяларның яме бетте бит. Абзарда бит малларыбыз ач утыра, ә урамда күрәсең бит кыш котыра. Туңганнардыр алар, өшегәннәрдер. Абзарның бит өсте тишек, авызы ачык. Өебезгә сыендырыйк, бергәләшеп кышны чыгыйк. Тапты инде бер сүз, аңа кәҗә сары кирәк, мине саклап. Ягы һич карамый соң. Аның ни ите, ни сөте юк, нигә кирәк соң ул? Ярар, карчык, борчылма, берәр нәрсә уйлап табырбыз. Ярар, яхшы, күнәм синең сүзләреңә. Менә хәзер капчык теләп үзләренә эзләсеннәр, тапмаслармы берәр яшәр юлны. Кыш бабайны кар кызлары күрмәсләрме, бүләк-санак бирмәсләрме? Ярдәм булыр ибезгә. Карт күңелдә. Эх, һәрвакыт зирәк инде син карчык. Ярар, хәзер үзләрен чакырып керә. И Ходаем, өлгермәдекмени? И карткаемны ашый күрмәсеннәр. Без бүреләр, без тереләр, без көчлеләр, без тешлеләр, киләбез алан тулы, көтелгән кунак булып. Көтмәгән кунак булыйк. Ха-ха-ха. Көткән кунак булып,

Ә малларны без гаепләмик, гөлләр бит үрче. Ачлык колачын җәйгән, бүре ерткыч ишәген. Кыен безнең хуҗага, тотмый канун нужада. Калдырыйк без нигезне, син тунлы, мин мөгезле. Яшәрбез ди ничек тә, булсаң бераз түземле. Китсәк нәрсә ашармын, ач йокыдан шашар мин. Тибии башлы минем йөрәгем. Бүреләр монда нигә килгән? Әллә аларга да печән кирәкме, и бирәннәр? Әй, малкайларым, яраткан җанкайларым, дөрес аңлагыз безне, бардыр мөһим сүзегез. Сүзсез аңлыйбыз, хуҗам, сәбәпче моңа нужа, үкәле әнибез сезгә, китәргә кирәк безгә. Әйдәгез бер дога укып алыйк. Сау булыгыз, исән-имин торыгыз.

Бу нигезгә рәхмәт укып, алла китив. Китевне сулшармын, кайча кулдан чошармын, син милошны минем йөрәгем. Эй, сарыгым, син бик, син бик зирәк, син акыллы, тиз табылмаса да ризык, түзү кирәк. Әйдә, мин риза, әйдә китик, юлыбызны дәвам итик. Китик. Тукта сарык, син юлдәк, тели белсәң ул теләк, тели белмәсәң уйдер, ни бу куак төбендә, Күземә су күренә, бүре башы ләбаса, олы төшкә яраса, бәлки кирәге чыгар. Әйдә ачам авызын, сал бүре башын, сарыгым. Кара әле нинди оста, үзем сал бүре башын, мин бик куркам. Бүре башы бик кечкенә, син сарыгым бик көчле. Бер колагыннан чебетеп ал да, Капчыкка сал, югал күз алдымнан тизрәк. Юк, кәҗәкәй, син гайрәтле, син сакаллы, йөзең сау. Туктатыйк бу эш бурыч бәхәс эшен. Әйдә, бүре башын икебез салыйк. Кыш бабай, кар кызы, кайда сез? Шунда кешекәй нинди ут бар анда? Әйдә барып карыйк, бәлки ашарга табырбыз. Әйдә китик, карыйк шунда, ут сыкырында җылы булыр. Кызлар, кызлар. Ой, Кыш бабайны көтик.

Кил безгә тизләп итеп, без сине көтәбез, чын күңелләр ачабыз. Яратам мин аппак төсне, бөтен дөнья аппак төсле. Куяннар да ак тун кигән, каеннар да ак туннан, бүреккә дә, керфеккә дә, борынга да ак кар кунган. Кыш бабай, Кыш бабай, ул безне ярата, ул безгә күп итеп бүләкләр тарата. Туп сикерә, син дә сикер, тыпыр-тыпыр-тыпырда, мин сикерәм, ул да сикерә, читтә генә утырма.

Кышка ирешергә алдыгызда булсын сый. Кыш бабай, кар кызы, кайда сез? Ай-ай, быел кыш килде, суыклар эшкә үтеп керде. Эшемдә ач бүреләр, ашыкканнар улыйлар, хамас ашау даулыйлар.

Сарыклар кар көриләр. Ха-ха-ха-ха. Кешеләрне мылтык тотып, куян атып йөриләр. Ха-ха-ха. Юк, сез ялгыштыгыз. Без кәҗәләр куян атып йөрмибез. Сарык кәҗә юлга чыккан, кулларында чемодан. Иреннәрен яганнар, ә битләрен юмаганнар. Чемодан түгел капчык, бүре башы сикереп чык. Без бүреле яратып йөрибез. Капчыкта бүре башы бит унике. Эй, сарык, аңлы сарык, капчыктагы уникенең иң зурысын күтәреп чык. Хәйләсез дөнья файдасыз, хәйлә капчыгын шишик. Хәйлә безгә хәрәм түгел, кәҗә малы әдәм түгел. Тамакларыбызны туйдырсалар, ник ишелеп төшми күгел? Менә финал, яхшылык яманны җиңде. Әйдә, туган дуслар булыйк, үзара тату торыйк. Явыз планнар кормыйк, кешеләрнең күңелен кырмыйк.

Шуның белән Шуның белән әкият таман. Хөрмәтле тамашачылар, сез 4 В класс укучыларының Кәҗә белән сарык әкиятенең яңа версиясен карадыгыз. Авторы Эльмира Шарифуллина.